wɔwɔ baako wɔn bɛkɔ on the mm. game no yɛ on the eighth of september ɛwɔ usta okay.
Ah, am sɛ usta ɛna game no ɛbɛkɔ so wɔ hɔ nti no so ho nsɛm wɔ ha a captain yɛbɛdi no nyinaa ho nkɔmmɔ nsɛm wɔ ɛne yɛbɛdi ho nkɔmmɔ so bɛtumi de wadwenkyerɛ aba ɛwɔ abrade fa facebook search for ɔyɛpa radio ɔyɛpa radio Anaa sɛ ɔbɛ sɛkye for promise radio rather promise radio anaa ɛyɛ promise ɔyɛpa ɔyɛpa and promise post ɔyɛpa and promise post on facebook ɛhɔ nyinaa no do messages fa yɛbɛkan ɛwɔ dwumadie so ɛde ama wo owura kwaku ampɔnsa k5 n'ahotadin ɛyɛ chairman k5 ɔno ɛne ɛne ne di nkɔmmɔ Edi kan anwummere yi wɔ Promise one zero two point seven. Chairman, wo te yɛn nka a, yɛ mo akwaaba de ba ɛyɛ Promise FM ɛna afei Promise TV. Hello, Chairman.
Hello. Hello, Chairman. Ah, Chairman, ati mi nka. hello kyɛma Hello? kyɛma ate me nka
adadaada yɛ hɔ na akɔkora no wosi deɛ wote me nka
metu nka no dadaada yɛ ɛɛ sɛ kyɛma ne yɛ- yɛpiapia nneɛma atom nti afei na watɔ mu striker nie kyɛma

Obiara nkyɛ mo ba hɔ. Ah, yɛhia wo, yɛhia wo, yɛhia wo. Yɛhia na sɛ meyɛ sɛ nka same ne ɔni nkɔmmɔ na nka eh, na bɛ abatɔ so wo sɛ ɔnwuma bi nti woanya ho nti wei dɛ da bɛn na abɛba okay kyɛma wei deɛ ɛfrɛ wɔ anwummere ɛnyɛ bɔne um, asante kɔtɔkɔ ho nkɔmmɔ ɛne yɛpɛ sɛ yɛtwetwe no anwummere yi ɛnkyɛeɛ ɛna mokɔ nkran ne House of Folk de kɔhyehyɛ so, ɛyɛ Democracy Cup a ɛbaa n'awieeɛ na moabɔ mmɔden ahyɛ House of Folk ɛka mmienu ama moate mu baako. Mogyee kuruwa no na mode baa ɛyɛ Kumasi kamakama. Ɛyɛ kuruwa a wogye a ɛsaa de wobɛkɔ akɔpie mu Amerika na moakɔ akɔbɔ game ɛwɔ ɛyɛ Amerika. Nti deɛ ɛdi kan yɛse supporters adwuma a moyɛ na ɛnyɛ adwuma ketewa. Yɛbɛbɔ mo aba so ɛwɔ mo adwuma a moyɛeɛ a motumi de taa tim no akyi ɛma mo winning against Accra House of Folk. Nti yɛbɔ mo aba so paa. Ah, wode ɔyɛ ade. Okay. Deɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ deɛ ɛɛm moanya abɛn tim na nneɛma a ɛkɔ so nyinaa no, mpanyinfoɔ bɔ mo amaneɛ na mo so mo ho kwan a mobɛfa soɔ atu na mode aboa tim no. Nhyehyɛe a ɛda yɛn anim efiri na akɔpem sɛ season ɛyɛ 2024 2025 no bɛhyɛ aseɛ no. Kyɛma sɛ na esiteɛ.
Sɛ aka bi di kan na ne nkyɛn na ne si deɛ na Munhyia m'ankasa ne m'atiefoɔ nyinaa. Ɛnka kakra bi atena sɛ Asante Kotoko supporters a anwummere yi wɔn tie wɔn na obiara adi anwummere yi. Ɛɛ pɛɛka a wɔka no yagye ato na yɛ adeɛ yɛde aba so. Ɛyɛ ampa yi sɛ akra asofo deɛ wɔn kɔtɔkɔ matches no anaa ɛnyɛ ade a ɛda fam. Ɛmfa ho koraa sɛ ebia obi kyere baabi na ɔfrɛ nguanto kɔtɔkɔ sɛ kɔtɔkɔ no ne haase no bɛbɔ a, gotagota koraa a, ɛhɔ na wobɛhu sɛ yes, sɛ anibere wom. Nti saa ma akyerɛ kwan a yɛfaa so boaa yɛn tim na yɛtumi yɛtumi di nkonim no. Ɛyɛ supporters nyinaa na ɛyɛ saa adeɛ no ma

and speedy recovery na ɔyɛ very fine. Players wei na mede nim sɛ ɔkwan bi aso playing supporters yɛkɔ yɛn ho bɔ mu a ɛsan bɛtumi aboa team kɔkɔkɔ. Nti ɛde aseda no mu obiara na before sɛ yɛbɛkɔ akra no mpanimfoɔ na yɛte aseɛ sɛ yɛbɔ bɔɔl no wie a ɛmbɛ break players no Nkyɛ wo breaki clock no for bɛyɛ ten days a, na within saa ten days no, yɛ players a yɛfrɛ wɔn afiri Ghana ha no, wohu sɛ yɛ players no at least wɔn a wɔn abirikyiri no nyinaa, mesi abirikyiri, wɔn a wɔn Africa no wɔn nyinaa aba. Nti aka players kakra bi a yɛpɛ sɛ yɛfa wɔn wɔ Ghana ha yɛ a na yɛde sɔ so. Nti mpanimfoɔ de saa updates na yɛde ama players na wɔn aba no. na afei nso yɛde ahwehwɛ wɔn a wɔaka no nso na yɛde asɔ so nti at the end of this month no yɛ players no sina ɛbɛsa resume na wɔn resume a yɛbɛ start yɛ pre season pre season yɛbɛ start in ghana ha yaa kɔtɔkɔ supporter panin paa ɔhɔhɔe very good man ɔpɛ sɛ kyenkyen from there three years koraa nyina waka sɛ yɛyɛ pre season a yɛmmra hɔ but yɛn mpanimfoɔ kɔhwɛ yɛn na sɛ ɛyɛ aspirate test na wɔ hɔ nyɛ saa deɛ anka ɛhɔ ne yɛstate yɛ ba aspirate test yɛ technical team na meyɛ ho sɛ yɛmfa nyɛ pre season sɛ sɛ yɛ state yɛ pre season na ada sɛ yɛbɛkɔ cape coast anaasɛ wɔn gu so wɔn pɛ baabi baako aka ho ne yɛyi baako ne yɛde kɔ sɛ yɛkɔ hɔ one week a yɛfiri hɔ a ekuro wura tim wura ɔpon so ankasa. Na nea ɔno yɛ kurow mmienu sɛ yɛnyi baako na yɛnkɔ yɛ pre-season wɔ hɔ. Nti hwie de fifteenth July no kɔɔ bia yɛbɛkɔ South Africa. That's the fifteenth August.

Na yɛn a yɛwɔ mfe aduasa mpanyimfoɔ no ka biribi kakra kyerɛ yɛn no, nhu no nyinaa na wɔka kyerɛ yɛn, wɔka kakra kyerɛ yɛn. Tumi bɛyɛ dɛ ne yɛn nworahyɛ ne yɛn mpreyɛ ho ɔpensoɔ wɔ nneɛma papa pa ara a ɛma tumi no. Tumi bɛyɛ dɛ. Ɔho wei, three season, ɔno a na ɛfa ho ka, ɔfa ho biribiara, ame akɔ akɔyɛ aba. Supporters yɛ deɛ ano sɛ yɛbɛyerɛ ho abɔ mpaeɛ. Sɛ players no a wɔaka wɔ ha a yɛrepɛ wɔn asɔ so no, yebenya wɔn nyinaa kama na wɔakɔyɛ aba. Na wɔkɔyɛ ba a, deɛ mepɛ sɛ mede to mpanyimfoɔ anim sɛ nka wɔbaeɛ a, wɔmmɔ mmɔden mpɛ friendly match tia bi ma yɛn nso yɛmmɛhwɛ players because sei sɛ wohu sɛ yɛnhu players no abɛɛ one and half month mm-hmm. nti ka wɔn ba a at least baba yɛ ara soɔ stadium ne nka wɔn afrɛ friendly match bi nsa no nka yɛastate league no mm. ɛno deɛ ɛnya nuru hɔ me na mese mede kɔto mpanimfoɔ anim oh, na kyɛn sɛ yɛnso yɛakɔhwɛ wɔn kakra na yɛpɛɛ saa ne yɛafe wɔn oh, nka nka ɔma ɔmo baeɛ kɔ ɔmo ma obi da mhm. yɛ namba sisi na na ɛntwi deɛ ei striker this season league ɛbɛyɛ de o papa bi ɛbɛyɛ dɛ papapapapapa because mahu sɛ nkurɔfoɔ bi nso ti pɔ players ɛno nso ɛyɛ

a wɔn asesa no nkurɔfoɔ yɛ adwane wowura di nyankopɔn awɔhwɛ yɛbɛnya wɔn wɔ lake
ɛsɛ deɛ moyɛ deɛ yɛ arrange match koraa ma mo mmienu ɔmo mmɔ o mese ɔmo pa ɔmo na menkyerɛ ɔmo secret no Ah! Yɛbɛwɔ mo sekan saa. Mm, okay, okay. Chairman, ti deɛ ɔbɛn ɔkyɛ sɛ so far mo mo mo mo mo yɛ mo yɛ happy with ɛkwan a team ne recruitment ne kɔ so mo yɛ happy. o oh, traka nokora nyameɛ no wohu sɛ yɛ supporters no duru sɛ baa sɛ yɛyi 18 players na yɛde bi nso ɔmo deɛ ɔmo a na ɛyɛ sɛ ɔmo bɛkɔ no

na yɛnya player a, ɔba a na waka akyerɛ no sɛ, me deɛ meba abɛsom Asanteman. Wonya player a, ɔse mebebubu baabiara. Ah, kyerɛ sɛ they are ready to ah, nyɛ bɔɔl no bɔ nko ara na he o. Player obeyi n'akoma mu sɛ me, mebewu ama Asanteman. Mebeku me ho de ama Asanteman. Oh, na kyerɛ sɛ recruitment no ne ne support a ɔbɛka sɛ nyɛ. Ɛyɛ very very good. Seesei baabi a merehwɛ ase yɛbɛnya very good defensive midfielder a akɔka ne team ho na yɛbɛnya yɛ goalkeeper that's all we are ready to go. asɛm no asa
na striker
anansɛ baako firi guinea ba striker sɛ firi guinea ba
guineafoɔ no wɔyɛ tuo saa.
Defender no a waba no, deɛ ɔreba bio no yɛ striker. But yɛn ara na yɛaka akyerɛ no sɛ yɛabreki yɛ players. Nti wode wobɛhu sɛ players no bɛba pɛ na waba. Ah, yɛ another striker. Na sɛ ɛte goalkeeper bi so ɔfiri Guinea ba, Kamara bi.
Ɛno deɛ sɛ akyire yɛ a na ɛba. But ahɔn no ɔbaa no kɔ ne saa striker no na ɛba. Okay. Ɛno ɔno wɔ one match ɛwɔ n'anim. Aha. Nti obowie a ɔsan kɔ ɔba but yɛaka akyerɛ no sɛ. Mo abreki.
Ɛɛ yɛ abreki. Na sɛ ka ka mo sign ne deɛ ɔmmra no mo sign ne wɔn ahwɛ ya na obi afɛ akyire akɔfa o. Sign. Ee ewiase ewu o chairman. Ewiase deɛ ehu na enyi yɛ so. Wuni yɛ ni bidi a bidi a. This time round kɔtɔkɔ hɛ ɛnyɛ season wei nko a next season yɛ bɛ sa atɔ quality. Mhm.

ɔyɛ very good ɛna ɔsan nso ba ɛy maame ah, mpɛ sɛ mɛka no kɛse ɔsan nso ba na coach ɛsaa de ne coach na ayi ka ne ho a baabi awu ah, mbɛla pɛpɛ o oh, deɛ yɛni aburo because yɛakɔ ahihia mu ɔmo akyɛ mhm. aho yɛakɔ ahihia mu akyɛ paa nti deɛ ɛka kyerɛ koe sɛ yɛfrɛ ɔmo a yɛpɛ quality ne deɛ mo hu yɛ bɔɔl si ɔmo aba bɔɔl ɔmo bɔ.

kɔtɔkɔ ne ha ase kɔbɔne na yɛkɔɔ pɔrɛs ne hɔ mhm. ɛne ɛne so ne ɔgyina adi nkɔmmɔ na mebisan sɛ ah yɛse player bi ada ɔfiri congo sɛ ɔne no ayɛ training ɛte sɛn ɔse kyɛn na gyagyagyagyagya ne ho kaa wɔ ana ada baabi

Oh yɛra ka yɛ mpaebɔ nyame ne yɛsrɛ no. Oh, okay, okay. Yɛsrɛ nyame na nyankopɔn tie yɛ nko adeɛ a menim sɛ saa adeɛ no bɛtumi abɛn. Chairman a yɛreka wei nyinaa soso no um, adeɛ baako a atɔ sina kyɛ wontumi mfa nhyɛ kɔtɔkɔ koraa but eh, ha Ghana football kɔtɔkɔ deɛ nanka anim sɛ ɛda mu sononko ɛyɛ akyitaafoɔ ɔmokɔ stadium ɛkɔhwɛ team no matches ɛnɛ yɛ a mo ani abere mo gyina management kɔn ho mo nyɛ wei ma yɛ yɛ pɛ wei mo yɛ nyɛ ne sei ɛna ɛbɛboa sei ne sei ne sei supporters nso a wɔbɛba stadium no anamontuo bɛyɛ na motu players a motuo nyinaa no ɛyɛ dɛn a ɛyɛ sikasɛm bosome so a mobɛtua wɔn ka sika no soso no fa dodoɔ no ano so supporters ne ba a ɛbɛboa ama sikatwia no atumi akɔ kamakama supporters stadium ba no so no chairman deɛ na moyɛ afa ho.
Strike a very good question paa na wabisa me. Ɛno nti kora anwummerɛ yi yɛ mpanimfoɔ no bi yɛne Nana Kontompo ne asɔre hene ɛwɔ meeting kakra. Yɛpɛ sɛ nka yɛbɔ mmɔden ase yɛbɛtumi ato National Circus Council aba no. Na nka yɛto wie a deɛ yɛbɛwie mu no ne yɛne ne de program ato hɔ. Wobɛgye adi sɛ ada a yɛkɔhyia coach ne akwasi apia no yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛsrɛ wɔn a wɔmmoa yɛn because question yi a wobisa yi supporters fat yɛ tɔ fam flat ma ɔmo mmoa yɛ na ɔmo mpɛ quality ma yɛ ne yɛnso yɛntumi nyina so nka sɛ supporters mo mmra mehwɛ saa player wei eti yɛde nhyehyɛeɛ agu kwan mu a yɛpɛ sɛ yɛyɛ na seesei wo sɛ players aba obi te sɛ samba sɛ wobɛtumi akɔka ɛntwi wobɛtumi akɔka ɛɛ eh, players na ɔmo aba no wobɛtumi akɔbɔ ɔmo din ama supporters aba stadium mhm. eti seesei no nneɛma a yɛde agu kwan mu yɛbɛkɔtɔ nso Yɛpɛ sɛ yɛkɔ because wohwɛ mu a, sɛ Kumasefo no nko ara na ayɛ wɔn adwene sɛ wɔmmɛhwɛ bɔɔl a, na ɛha adwene. Nti baabi biribi te sɛ Circus a ɛwɔ Bɛkwae, Konongo ne kuro akɛseɛ akɛseɛ na ɛwɔ Asante na ɛha deɛ, Ashanti Regionfoɔ no bɛtu kwan akɔyɛ rallies wɔ hɔ ama yɛanya supporters a at least wɔbɛtumi aba park. This time round nso, ɔsɛ supporter biara nso wotumi de to wo tirim sɛ Kɔ sɛ ɔkɔ park. Nokware baako pɛ. Ɛwɔ mu sɛ yɛn supporter figures yɛde nneɛma reto akwam, te sɛ mpɛ sɛ yɛyɛ rally yi ne nneɛma a yɛbɛba radio so akasa akyerɛ supporters sɛ wɔmmra park. Baa yɛ supporter a, fa sɛ otu na yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba park. Sɛ yɛyɛ no saa a, nim sɛ ɛbɛboa yɛn. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Chairman, nti um, yɛayɛ deɛ sɛ yɛde bɛsi a na yɛahwɛ menim sɛ wowɔ biribi foforɔ bi a de bɛgya akyitaafoɔ no a Mm, biribi kakra bi a mpɛ sɛ mede bi gya wɔn ne sɛ, football no, me yɛn yɛ adwene sɛ yɛn mpanimfoɔ akɔtɔ quality players ama yɛ nti no ano no, ɛyɛ sika ɛna ɛde yɛ biribiara. Nti mɛsrɛ yɛ supporters wɔn aba Roma. Ne ne yɛn kɔ stadium. Even at all yɛtumi kɔ stadium ne nka yɛn yɛ sika tumi tua players ne ka bia. anka ɛbɛma team no atumi akɔ n'anim. Ɛna term biara nso ɛma sɛ yɛyɛ supporters leaders no yɛkɔka biribi akyerɛ yɛn mpanimfoɔ a, wɔn gye tom tumi yɛ ma yɛn. Nti seesei asɛm a striker kaeɛ no, ɛno na megyina so aka akyerɛ supporters no, mada aboma. This season deɛ, sɛ team no bɔ draw o, sɛ yɛ lose o, mesrɛ mo, momma yɛntumi nkɔ stadium because ɛno na ɛbɛtumi ama team no apagya.
Okay. Hey, eh, same deɛ ɔha adwene o chairman meegya wa ma ɔbea na same de baako aba busa busa hmm, kyɛ o chairman ɛnyɛ me a ɛnyɛ me a ɛnyɛ me a tí o ní sɛ mi de akama busa dadaada same se mímisa o sɛ ɛɛ eh, mo hwɛ foreign players na ɛba na samba nie ɛ eh, smart nie Um, ɛyi Yusuf aha baako no Sudan ni no striker no ɛna ɛsɛ wosi striker baako so firi Guinea ba mohwɛ sɛ deɛ foreign players ne ba no a ɔsɛ mo de akɔto mpanyinfoɔ anim sɛ ɔmo nkɔ afifoɔ nkɔka nkyerɛ ɔmo sɛ sese foreign players na yɛ register ɔmo na ɔmo mbɔ bɔɔl ɛde ma club biara no ɔmo nkyɛngye nfiri five nkɔ ten ɛyɛ nokorɛ.
saka sasɛm sɛ deɛ wosi ka no no mehu no wɔ whatsapp group so na menni akwan mu sɛ ayɛ mpanimfoɔ sɛ ɔm de saa deɛ no akɔ a mhm. ba me k5 deɛ sɛ kɔ ɔmo deɛ kɔ a me support wɔ mo oh, because saa deɛ no kora sɛ wɔ europe but ɛsɛ no mu a na ɛm sɛ dabrɛ west africa countries ne deɛ ɔmo mu ɔmo kota bi ɛwɔ hɔ ba sɛ sɛ wohwɛ mu a Saa deɛ no nka ɔmo maa sɛ obiaa tumi fa ten a, nka ɛbɛboa Ghana football no ankasa. Adɛn nti na meka saa? Wohu sɛ wei nom bɛ ɛma Ghana players no nso ɔmo ani bere, ebi na na meka sɛ so mua kaa yɛ yi. So ho? Nti ɛma ɔmo nso ani bere sɛ ei sɛ obi nso wɔ baabi a onim bɔɔl bɔ. Ɔna five pɛ na wo bɛbɔ match a ade three ɛna ɛbɔ. Wohwɛ mu a ɛtɔ sini kakra. Ɔho nti nka mpanyinfoɔ bɛtra saa adeɛ no akɔ a Me deɛ fat ka me sɔpɔte paa sɛ at least ɛkɔ ten na sɛ yɛ ma yɛde eight koraa bɔ a particular match a me deɛ menim sɛ nka ɛbɛboa. Nipa bebree yɛ sɛ ɛba sɛ a ne yɛ pay.
Kɔtɔkɔ first eleven eight foreign players. Ah, na yɛ dɛ. Wɔn nyinaa nyɛ tuntum wɔ buroni nhyɛ dɛ ne mu o. Nsa hwee. Sɔn. Yɛkɔhyia meeting bi, obi kaa sɛ ɛba saa na Ghana Players, na mese daabi daabi, ɛnha Ghana Players, ɛno koraa na ɛbɛma Ghana Players no ayere wɔn ho. So, because sɛ sɛ wode wobɛhu samba five no a wɔbɛbɔ no, wobɛhu sɛ Ghana player bi bɛsua, na ɔno nso ɔbɔ bi. Enti ɛbɛboa yɛ football no, ɔna akɔfa trip a wɔn ne namu nhu wɔn yie, nipa no nim bɔ ɔbɔ paa koraa wonhu no yie. Sɛ sɛ kɔ wɔn ma yɛ ten koraa, nka ayi amɛtu ne players, sɛ tiɛ fa mmiɛnsa ka ho, yɛkɔ koraa.

Questions yɛ amanfoɔ busa bio yɛ ɔmu nyɛ ama chairman nkɔ chairman na ayi ayi wode yiwe anom ɔmo na abaabaabaa ayi season yɛ sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ yi thb naa na yɛde kɔ
Ah, that we busa mpem for almost one one year deko. Okay.
To tie bi na be kete kotoko next season. Ah no. Okay. Chama de me fili o. You still supporters. And one year deko. Because someone who be the papa wo kotoko no. So I say say you try as a ade a na me ka kyerɛ supporters ne sɛ sɛ sɛ nnwuma pa a yɛn mpanimfoɔ no yɛ no Mede no hunu sɛ sɛ manhyira na ɛyɛ ne ti mu a, ɛboa Asante Kɔtɔkɔ team. Eti yɛn supporters ɛna ɔsɛ yɛboa manhyia. Ɛma ne tiri nya ahomegyeɛ na wɔtumi yɛ team no ma yɛ. Because ɛso adze a yɛdi o, nana kontompo hina sɛ me ɛ me me nka sɛ ɔyɛ very very good person, ɔyɛ very good.

Yɛ yɛ ano aba no abɛboa ma amisa ama wɔn nso so asɛm bɛsi. Um, last year yɛbɔ league na mu na krataa bi firi afi hɔ bae sɛ asante kɔtɔkɔ based on club licensing registration no kɔtɔkɔ hia board nkyɛ last year so yɛbɔ league no wieɛ no um, time a imc baeɛ nyinaa na kɔtɔkɔ ni board ɛno so mabusa mpanyifoɔ na wabusa na ɔma yiwa no a chairman sɛ na ɛsi teɛ season no bɛstate a Eh, Kotoko benya board anaa?
Saka mesrɛ supporters ɛhɔ deɛ ɔmo nfa nhyɛ me. Mhm. Mesrɛ mo bebree ɔmo nfa nhyɛ me. Ebi a board betumi aba. Ebi nso a na ama. Na mmom sɛdeɛ wɔka sɛ mpanimfoɔ deɛ ebi baa sɛ ɔsɛ team bi anya board. Ɛsɛ mhm. supporter bi ate ase sɛ kɔtɔkɔ ɛwɔ board dada o. Yɛ bia na wɔbɛtim de mmara we yɛn. Mo wɔ board.
Sɛ o.
Me na meka kyerɛ wo, otumfoɔ apue mu no ankasa. Odeɛ na abɛtim de awe Asante Kotoko. So ho. Eti mesrɛ supporters, sɛ ɔpem sɛ ɔba na ɔse wate board a, ɛso nwurae. Ɔba nso na ɔse ɔntee board na management nkɔso nyɛ wɔn adwuma a, monyɛ nea enye ntom. Saw team no bɛkɔ n'anim na yɛsɛ yɛhwɛ.
Chairman Kwaku Ampɔnsa K5 Chairman yɛda wase anwummerɛ yi um, yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ akyire.